ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער זעקס און צוואַנציק און ברוך הבא צו די העלד פון די פראגראם רבי יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב, א גוטן די היראו יוסף זאב בראווער וואס מאכסטו? א גוטן ר' פנחס און א גוטן אלע צוהערער און איך הער מיך נישט טענה'ן אז צו איך בין די העלד אדער די היראו. יא.
גוט טוסטו. מיין איך באקום אויך מעסעדזשעס, איך האב שוין אפאר מאל באקומען מעסעדזשעס אויף מיין אנדערע פראגראם גוט געפרעגט. און ער זעט אז ס'איז מענטשן האבן נאך נישט, כ'מיין היינט שוין ווייניגער, ווען מענטשן קענען שוין דיין פאון נומבער, אגב די פאון נומבער איז, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, דאס איז א פאון נומבער אגב נאר צו לאזן שאלות וואס ר' יוסף זאב זאל אדרעסירן דא אויף צווישן אונז, די נומבער ווי און צו צו מאכן אן אפוינטמענט מיט ר' יוסף זאב איז א אנדערע נומבער, און יענע אנדערע נומבער איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן. פייוו וואן קעי זאל צוריק פריער אין די פראגרעם ווען מענטשן האבן נאך נישט אזוי געקענט די נומבער פלעגט מען מיך לאזן שאלות א גענדיגט א שאלה און איך קען באשטיין זאל אדרעסירט ווערן דורך רבי יוסף זאב אזוי האב איך געדארפט פילן דעמאלטס אגב פראוד פראוד אז איך האב מיט דיר מיט אזא איינעם ווי דו אויף די שותפות'דיגע פראגרעם.

א מיידל א בת ישראל אין די יארן, וואס איז ברוך השם מסודר אין לעבן, מסודר סטייטש אז מיט א גוטן דזשאב, מיט א גוטע סביבה, גוטע פרענדס, אבער ס'איז מיט א תקופה צוריק איז זי דורכגעגאנגען עפעס א פסיכישע שוועריגקייט, א דורכגאנג, ברוך השם אלעס איז דורך, אלעס איז מסודר און אלעס איז צוריק צו נארמאל פונקט ווי פריער, נאר די נאר איז אז זי ביי זיך שפירט אלע די משפחה האט מיטגעהאלטן, און זי האט יעצט אזא טשיפ אין קאפ וואס מאכט איר טראכטן אז מענטשן קוקן אויף די ארומיגע קוקן איר אראפ ווי זי איז זי מיט א דענט, זי איז זי מיט די פראבלעם וואס איז דורך געגאנגען שוין, און סאבקאנטשעסלי האט זי א גאנצע צייט די אורג' זיך צו פראוון אז זי איז פונקט אזוי גוט און געלונגען ווי פארדעם, וואס איז לכאורה יוסף זאב מסתמא הונדערט פראצענט אמת, יא? נאר זי פארשטייט און מכיר אז ס'איז ביי זיך אין קאפ און ס'מאכט שווער, וואס קען מען טון דערוועגן?

זייער אסאך מענטשן וואס פרעגן שאלות דא אויף די פראגרעם זענען מענטשן וואס קיינער חלומ'ט נישט קיינער האט קיינמאל נישט געזעהן אז זיי האבן אישוס זיי קענען זייער גוט עקטן און און קיינער פילט נישט קיינער טראכט נישט אז זיי האבן עני שוועריקייט אפילו ווען ס'איז זאכן גאר שווער גאר שטארקע שוועריקייטן. יוסף זאב אויב כ'מעג אריינהאקן, איך מיין ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס פרעגן אפילו פון דיר שאלות וואס לייגן אליין צו אז קיינער ארום מיר חלומ'ט נישט אז איך מוטשע מיך מיט פראבלעם א' ב' ג' און דו אליין האסט מיר עס געזאגט, אז דו האסט פארשידענע קליינט זעסט נישט חלומ'ן ווער דער מענטש ווער נישט ווער דער מענטש איז אז כאילו איך זאל געסן ווער ער איז אדער וואס זיין סטעטוס אין סאסייעטי איז. אמת, אמת, ממש אזוי. ס'איז זייער אסאך מענטשן, כ'וואלט געזאגט א גרעסערע נומבער פון מענטשן וואס מוטשענען זיך מיט שוועריגקייטן, וואס יעדער איינער בעצם מוטשעט זיך אבער כ'רעד שוועריגקייטן ביאנד פון וואס די געהעריגע כח פון א מענטש קען קען הענדלען, קענען זייער גוט סאם האו עקטן. און מאכן א קארנער רום זיי זאלן נישט וויסן, און אסאך כוחות פון די מענטשן גייט אריין אין דעם אז קיינער זאל נישט וויסן און קיינער זאל נישט שפילן. ממש די דיון דא, ניין? אבער דא איז פונקט פארקערט, פון די שאלה, כאילו די שוועריקייט איז די נושא, יא די עקן, אבער וואס זי לייגט אראפ איז אז זי האט געהאט א עפיזאוד ווי מען רופט עס, יא ווען זי איז געווען יונגערהייט פלעגט מען עס רופן, איך ווייס נישט פונקטליך וואס זי האט געהאט ווייל זי שרייבט נישט, אויב איך קליק צו רופן פאר עס א נערוועס ברעיקדאון אדער אזעלכע אזעלכע עפיזאודס אין די פאבליק ווען א מענטש פארלירט עס צו ער גייט אריין אין גאר א שטארקע דעפרעשאן צו ער גייט אריין אין גאר א שטארקע מעניק עפיזאוד עספעשעלי ווען עס האט מיט סקיצעפרעניע אדער אזעלכע מיני זאכן ווי די מענטש פארלירט זיך און ער קוקט אן ס'איז דא די די ווארט וואס איז דאך אזא פאלשע נישט ריכטיגע ווארט א משוגענער יא? און די ווארט משוגענער ליגט דאך בעצם גארנישט ווייל וואס מיינט יא וואס מיינט א משוגענער? סאו כאילו wow דער מענטש איז געווארן אינגאנצן משוגע אדער דער מענטש האט מיט די נערוון אדער די די מינע זאכן ברענגען דעם מענטש וואס איז דורך געגאנגען צו זייער זייער א שווערע פלאץ ווייל ער האט פארלוירן די אפערטוניטי צו קענען ווייטער שפילן דאס וואס אלע מענטשן שפילן אייביג דאס דאס קען ער נישט טון יא יא זי קען דאס נישט יעצט טון זי שרייבט מיינע געשוויסטער האבן מיטגעהאלטן אין שטוב יענע תקופה איך האב נישט געקענט ארבעטן איך האב נישט געקענט איך האב געהאט שוועריקייטן דעמאלטס אבער הגם היינט בין איך שוין אינגאנצן צוריק געקומען נאך אלץ זיי האבן א זיי קוקן מיך אן נישט נישט ריכטיג בקיצור דאס איז די זאך וואס איך וויל אויסשמועסן און איך זעה עס טאקע ביי די קלייענטס וואס איך האב וואס זענען דורך געגאנגען אזעלכע עפיזאודס אמאל שווערער ערגער א ריזיגע חלק פון די ענערדזשי א ריזיגע חלק פון די פלאץ ווי דער מענטש איז פארנומען און וואס ער איז ביזי טראכטן פון. איז דאס עכט וויאזוי טראכטן פון מיר די אנדערע מענטשן וויאזוי.
דאס אז די אנדערע מענטשן זענען צו ביזי טראכטן וואס דו טראכסט וועגן זיי אז זיי האבן נישט קיין צייט צו טראכטן וועגן דיר דאס איז שוין א זייטיגע זאך איא? דאס איז די מעין פוינט גראדע וואס איך זאג אייביג פאר די אלע מענטשן הלוואי זאל מען טראכטן פון דיר קיינער טראכט דאך אפילו נישט פון דיר קיינער הלוואי זאלן זיי מער טראכטן הלוואי זאלן זיי מער קעירן דו ביסט

לאמיר נישט טראכטן וואס קען איך טון אז יענער זאל טראכטן אויף מיר, איך וויל אפילו נישט טראכטן בכלל, און איך בין אפילו נישט טרייען דיך צו ארויסהעלפן מיט די וועג וויאזוי דו זאלסט מאכן אז יענער זאל טראכטן פון דיך, איי וואלד וואנט טו העלפ יו טו ריעלי מעיק די ריעל בעסט דעסיזשענס און זיך אויפפירן און פילן און טראכטן פאר דיר די בעסטע וועג וואס איז גוט פאר דיר, פאר דיר איז יעצט וויכטיג סעלף קעיר, פאר דיר איז וויכטיג שור צו מאכן אז דו נעמסט דיינע מעדיקעישאנס, פאר דיר איז וויכטיג צו גיין. פאר טעראפי אדער טוהן דיין עקסערסייז אדער שעה מאכן א דורכט א רוטין סדר היום וואטעווער דיינע מענטל העלט פראפעשענעלס האבן דיך עדווייזט אז דו דארפסט טוהן פאר דיין זאך טו טו יענץ פאוקעס נאר אויף דעם טראכט נישט צו יענער זיי באמת די געלונגענע טו באמת די זאכן וואס דו ווילסט אז יענער זאל פילן צו טוהן דאס איז מיין נאמבער וואן עצה נאמבער טו לאמיר אביסל אויך טרייען צו פארשטיין אז קיינער טראכט אפילו נישט פון דיך און אויב זיי טראכטן יא טראכטן זיי פון די גוטע

מענטשן קען זיין כאפן אויף, די ארומיגע קען זיין, סאבקאנטשעסלי אפשר, כאפן אויף אז די סאבדזשעקט איז אומבאקוועם, און דאס אליין ברענגט אריין א געוויסע אומבאקוועמליכקייט, זיי אוועיר פון דעם און איגנאר דאס אויכעט. פארשטיי יענעם אז יענער האט די, אפשר די, קאמפלעקס און טרייט זיך צו פראוון און איז וועגן דעם נישט הונדערט פראצענט אזוי נעטשל ווי פריער. געב זיי יעזור. אמת, און ווי מער און ווי מער אמת'דיג און קאנפידענט און האמבל דו גייסט זיין מיט דיין אייגענע הויט און דיין אייגענע פלאץ, און ווי מער עכטע סוקסעסעס דו גייסט באווייזן באמת דשאסט צו זיין גוט און זיין נייס צו יענעם און גוט, און דאס גייט אויך אראפברענגען זייער אסאך פון די זאך. יעצט נאך א פוינט, דאס איז מיין פעיוואריט פוינט, אז די אלע מענטשן, נישט די אלע, א גרויס חלק פון זיי האלטן אינמיטן מענעדזשן, דיין אימפרעשן וואס דו האסט אויף זיי, דו זאלסט נישט באמערקן אז זיי בעצם מוטשענען זיך אויך מיט די אלע אישוס וואס ביי דיר האט עס אויסגעקרעכט. אוה אוה אוה. קענסט די מעשה פון די פון די מענטש וואס האט נישט געהאט קיין געלט און ער האט זיך מנדב געווען צו זיין די לייב אין די זו און האט זיך פארשטעלט? ניין.
און אינמיטן איז געקומען צו קריכן די בער און ער האט געציטערט. סאנדזשי א גוטע מעשה. ס'איז געווען, כ'ווייס נישט, ס'איז דאך א, ס'איז דאך א משל, יא, ס'איז דאך א קאנצעפט. ס'איז געווען איינער וואס האט זיך מנדב געווען צו, נישט מנדב געווען, ער האט זיך פאר געלט אריינגעגעבן, ס'איז געשטארבן, די לייב איז געשטארבן אין די זוהן, סאו מ'האט געזוכט איינעם, מ'האט נישט געקענט טרעפן א לייב, מ'האט געזוכט איינעם וואס זאל אנטוהן די מאסק, דעם פור פון די לייב, און עקטן לייב און מאכן פאני זאכן אין די זוהן. און איינער האט נישט געהאט קיין געלט האט זיך אריינגעגעבן אז ער גייט עס טון און איין טאג וואקסט ארויס א לייביך יא א א מאמע לייב ווי מען פלעגט עס רופן ביי אונז און ער האט זיך דערשראקן ער האט געמיינט ער האלט עס נישט אויס גאט אין הימל איז נישט קיין עכטע לייב און דער גייט באמערקן סאו וואס גייט דא זיין? שוין בקיצור ער איז געווארן אזוי מין פארלוירן ער האט געשריגן שמע ישראל.

איז אויכעט
איז אויכעט.
איין קליין ווארט נאר געוואלט צו זיי כ'האב אמאל געהערט פון עימיצער וואס אונט א פארמעסי האט געאונט אונט כ'ווייס אפילו נישט ווי ס'שטייט היינט קיצור זאגט ער אז ס'איז געווען א תקופה ס'האט אים געדויערט א תקופה צו כאפן ווען מענטשן זענען אריין געקומען מיט די פרעסקריפשאנס ער האט געגעבן די מעדיקעישן האט ער עס איבערגעגעבן פאר יענעם זייער נאטירליך אזוי קען גוט מ'געט עס אין א בעג און מ'זעהט נישט וואסערע מעדיקעישן ס'איז אבער ער האט געזעהן ווי די עולם איז זייער זייער קאנטשעס, זייער זייער סעלפו, און ער האט עס געגעבן נאטירליך פשוט ווייל ער ווייסט דאך יא אז דו מיט דיין שכן מיט דיין שוויגער מיט דיין שוואגער מיט מיט דיין חבר וועסט נישט נעדיש נעמט דאס אדער די אנדערע אדער די דריטע זאך יא אבער ער האט נאכדעם געכאפט אז מענטשן זענען אזוי ווייסט נישט אקעי האט ער אנגעהויבן מיטשפילן ער האט זיך געגעבן אונטערן טיש באהאלטן האט געהוסט און געסניזט

א טיפערע נושא, א לענגערע נושא, ווען מ'הייבט די יארן. אויף זיך געטון א גוט ווארט און עמיצן א גרויס היפ בנקי הדעת של דיר ירושלים. יא.
אקעי ווי האסט עס זע? פאר מיר ווייטער יא? נישט פארפאר מיר, מיר שפאנען מיר מיט רואיגע טריט בדחילו רחימה האפנדיג אז ס'וועט אויפטון עפעס פאר איינעם אדער פאר אסאך אידן. דא איז נאך אזא שאלה. א איד וואס ער באצייכנט זיך אליינס איז אויף א פאוערפול פאזישן. בקיצור ער איז עפעס אין א געוויסע א געוויסן אמט אין א געוויסן מצב אין סאסייעטי אז מענטשן דארפן צו אים צוקומען זאגט ער אז נאנטע מענטשן פון אים שפירן אז ווען ער רעדט צו זיי פילן זיי זייער דערנידערט און דער שואל זאגט אז ער פרובירט דווקא אז צו רעדן צו מענטשן רעספעקטפול אז מענטשן זאלן זיך נישט פילן דערנידערט פרובירט דווקא צו טון דאס פארקערטע סאו וואס קען ער יעצט טון דא? מיר איז די שאלה נישט אינגאנצן קלאר, איך מעג געסן? לאמיך געסן וואס ס'קען דא זיין וואס גייט דא פאר. סאו, ער זאגט אז ער איז אין א פאזישאן אוו פאוער, און אסאך מענטשן ווילן צו אים צוקומען. סאו מסתבר איז אז איינער קען זיך הערן ווי ער רעדט צו אנדערע מענטשן פון אויבן אראפ, נישט ווייל ער קוקט צו באמת אראפ, נאר במציאות בפועל שטייט ער אויף א פאזישאן ווי ער איז העכער ווי די אנדערע ארומיגע און די שפראך, ווערט נשפע אפילו מען כאפט נישט, און ווען די נאנטע פילן אז זיי פילן זיך דערנידערט וואלט איך געזאגט אז ס'איז עפעס, אויף ענגליש רופט מען עס קאנדענסענדינג, וואס הייסט קאנדענסענדינג? אז יענער, לאמיר זאגן ווען איינער וואס איז פיר יאר עלטער ווי דיר רעדט צו דיר ווי גלייך ער וואלט ווען געווען פֿינף און זיבעציק יאר עלטער ווי דיר, אדער עימיצער לאמיר זאגן דו ביסט א נו א משגיח, יענער איז א מגדשיר און ער רעדט צו דיר ווי גלייך די חילוק צווישן ענק וואלט געווען די זעלבע ווי צווישן די ראש ישיבה און א בחור, סאו ס'מיינט נישט קיין שלעכטס, פארקערט וואס מאכט מיך אזוי טראכטן איז קודם ווייל ער באצייכנט זיך אליין עז אן אפאזישן, זיינע נאנטע פילן זיך דערנידערט אפילו ער פרובירט דווקא נישט אזוי צו רעדן, צו מיר הערט זיך ווי עס קען זיין אז דאס איז די סיטועשאן דא, באט איך ווייס נישט. יוסף זעף. יא, איך מיין אויך אזוי, איך מיין אויך אזוי, און און די די שוועריקייט איז די זעלבע שוועריקייט וואס זייער אסאך קלוגע מענטשן און ווי דו רופסט עס פאוערפול מענטשן האבן.
יא.
ער בעט א עצה סאו איך קאנטעמפלעיט צו איך זאל קודם עקספלעינען. פארן צוהערער די שווערע פלאץ ווי יענער איז, אדער צו איך זאל גראד גיין צו די עצה? לאמיר קודם א רגע עקספלעינען די. ווי די פלאץ פונעם שואל. יא, וואס די פלאץ איז. די פלאץ איז א עכטע אינטערעסאנטע פלאץ. דאס טייטש, זיין אין א פאוערפול פלאץ, ס'איז באקאנט אין די וועלט אז יעדע מאל ווען פאוער מאכט מאכט פארדארבן. ס'איז א מציאות. ס'איז א מציאות, מ'זעט עס איבעראל, יעדע מאל ווען א מענטש האט פאוער, ווערט ער פארדארבן. למשל.

כ'רעד לעניניני. ס'העלפט זיך קודם כל שור מאכן אז דו גייסט אין די ריכטיגע טרעק. יא, אבער לגבי פאוער? ס'נאך די זעלבע זאך, ס'העלפט דיך זיין זייער האמבל, ווען דו ווייסט, למשל ווען איך אין די פלאץ ווי איך טרעין מיך, פריימערי טעראפי איז זייער פאפולער צו, נישט פאפולער, די וועג וויאזוי פריימערי טעראפי טרעינינג ארבעט איז אז מ'קוקט אסאך אויף דיין טעראפי, ס'טייטש דיין די זאגסט פאר דיין קלייענט אז ער האט א אפשען אז נאך אנדערע טערעפיס זאלן קענען זעהן וויאזוי מען טוט מיט אים טערעפי, און און ער סיינט אז ער איז מסכים אז נאך אנדערע זאלן זעהן, און זיי זענען מיט א סופערווייזער און נאך אפאר קאלעגעס, און מען וואטשט לייוו. אקעי, סאו ווייל א טערעפיסט, זאג מיר צו איך האב גוט פארשטאנען וואס איז ער, א טערעפי, א מענטש קעגן א טערעפיסט איז זייער זייער שוואך, וואלנערעבל. דער טערעפיסט באקענט זיך מיט זיין אנטאכטעריש מיט זיינע שוואכקייטן און איז זייער וואלנערביל, די פאקט אז יענער איז וואלנערביל און דער טערעפיסט איז דער טערעפיסט איז קען געבן פארן טערעפיסט א גרויסע פילינג פון און אז ער איז פאוערפול און ער איז טאקע און ער איז טאקע. דאס איז די משל עקזעקטלי וואס איך האב דיך געוואלט ברענגען, דאס איז עקזעקטלי א משל און א גוטע טערעפיסט ווייסט און דאס איז די וועג וויאזוי איך טריי צו ארבעטן מיט מיינע קלייענטס און אסאך מאל דארף איך מיך ממש פייטן ווייל דער קלייענט קומט און ער זאגט איך בין שוואך, קראנק, פארלוירן, צודרייט, דו ביסט קלוג, מסודר, אויפגעסעט, העלף מיך ארויס, זיי מיך מסדר, גיב מיך, גיב מיך פון דיין קלוגשאפט וויאזוי איך דארף מיך עצה געבן אין די לעבן, און איך דארף אסאך מאל אין די ספעשל אין די בעגינונג כאילו פייט מיט זיי זיי צו מסביר זיין ניין, דו ביסט די קלוגע, דו ביסט די פראפעשענעל אויף דיך אליין, איך בין גוט געטרעינט וויאזוי צו זיין א גוטע קאנטעינער פאר דיך, דיך ארויסצוהעלפן אז דו זאלסט אליין טרעפן און כאפן ווער דו ביסט און וואו דו קענסט צוקומען, און דאס איז די וועג וויאזוי גוטע טעראפי איז דיזיינט, און אפילו קאוטשינג אויך אגב פאר די זאך, קאנסאלטענטס זענען אנדערש, עצה געבערס ווי עצם עדווייזערס, זיי זענען יא די קלוגע פראפעשענעלס, זיי האבן זיך אנגעזאמעלט אסאך נאלעדזש און עקספיריענס אין די זאך, און זיי קומען זיי עצה'נען דיך, מה שאין כן גוטע טעראפיסטס און אפילו קאוטשעס זענען. יא דיזיינט אין א וועג פון איך ווייס וויאזוי צו נעוויגעיטן און העלפן א מענטש טרעפן די זיך אליין אבער די פראפעשענעל ביסטו אליין און ווער ס'ווייסט ביסטו אליין און און די סופערוויזשען איז דיזיינט צו העלפן דעם טערעפיסט ארויסגיין פון די כאילו די פאוער וואס דו האסט אראפגעלייגט וואס די טערעפיסט האט עקזעקטלי דאס איז די טרעינינג און די סופערוויזשען דיזיינט דיך ארויסצונעמען פון יענע מאוד. עס איז זייער גרינג אריינצופאלן דארטן, שטעל מיר פאר, געבן עצות פאר מענטשן, געבן עצות פאר מענטשן איז די גרינגסטע זאך, איך זאל מיך פילן די קלוגע חכם, וואס אסאך מאל דא אין די פראגרעם קען עס אויך סאונדן, ווען ס'איז לייק א מענטש קומט און ער פרעגט, יא, מענטשן פרעגן שאלות פון אלע מיני, און איך קום אן מיט כולי און איך ענטפער, קודם כל אין די. איך טריי אפילו דא אויך נישט צו זיין די חכם וואס ענטפערט, קום לאמיר פארשטיין די שאלה, לאמיר אויסשמועסן צוזאמען, וויאזוי וואלט איך מיך עצה געגעבן מיט דעם, און אפילו ווען איך ברענג זאכן וואס איך ווייס פון מיין עקספיריענס איז נישט ווייל איך בין די, איך בין עפעס אין עני פלאץ בעסער ווי דו, אזוי ווי דו ווייסט וויאזוי מען דיעלט מיט די זאכן וואס דו דיעלסט, איך קען דאס, יעצט צוריק, איך האב דאס געוואלט נוצן פאר א משל. יא, כ'קוק עס אן פון מיין פלאץ, פון וויאזוי, למשל, לאמיר גיין ווייטער א רגע, סאו דער סופערווייזער מיט וועם איך לערן, כ'האב שוין אפאר מאל איר דערמאנט, פריין אקערמאן, זי איז דרײַ און אַכציק יאר, און ממש באמת מיט א מורא'דיגע איבערגעגעבנקייט, זי קען ווען זיין די חכם, די גרויסע דאקטאר וואס פארשטייט און ווייסט און קען, אבער אייביג אייביג אזוי אראפגעלאזט, אזוי האמבל, און יעדער שליח, יעדע. מענטש וואס איז אין א פאוערפול פלאץ קען קוקן, איך בין א פלאץ פון פאוער, איך קען טון, יעדער דארף צוקומען צו מיך, אדער דו ביסט אין א שליחות, דו מיט יומיליטי, מיט א עכט, פון א פלאץ פון עכטע ענווה, פון פון פון איבערגעגעבנקייט צו מענטשן ארום, איך בין דא צו העלפן, איך וויל העלפן, איך קען העלפן, און ס'קומט נישט נעטשרעלי, פונקט אזוי ווי די טעראפיסט דארף גיין און לערנען א גאנצן צייט האבן סופערוויזשן, איז די. די עני פאוערפול מענטש דארף אויך סאם האו טרעפן א וועג וויאזוי צו בלייבן וואלנערעבל און האמבל, און ס'קומט נישט פון זיך אליין, און בעצם קלוגע מענטשן האבן עס אויך, און די פראבלעם איז אז קיינער האט קיינמאל נישט געקומען און דיך געזאגט העי, ביסט אריינגעגאנגען אין א פאוערפול פאזישן אדער די ביסט זייער א קלוגע מענטש און דארפסט וואטשן וויאזוי צו רעדן, און איך פלעג מיך אויך טרעפן זייער אסאך אין סיטועשאנס ווי איך האב געקענט רעדן צו שארף צו מענטשן ווייל איך בין געווען א משהו קלוגער פון זיי, אדער איך האב מיך עטליעסט געהאלטן אז איך בין קלוגער, ווייל שיינער איז מודה. אפשר האסטו נאר געהאלטן אז דו רעדסט שארפער. ניין, דאס יא, ווייל יענער איז געווארן פארוואונדעט. איך האב דאס געהאט, פאריגע וואך האב איך עס געהאט אין א געוויסע קלאס ווי אונז זעמיר געווען צוזאמען, און מ'האט גערעדט פון פון פעיסן דעם יום המיסה למשל. יא. א קלאס וואס איז דא פאר טערעפיסט וואס מ'ארבעט אויף זיך שטארק. און יעדער טערעפיסט האט געקוקט דערויף אנדערש. איינער פון זיי האט געקוקט דערויף ממש ווי א קינד, ער האט ממש געפחד'נט און און און אנדערע טערעפיסטן, יעדער איינער לויט זיין זעך. יא, ס'דא מענטשן וואס האבן שוין געזען נאנטע.

מער ערליכער און מער אויסגעארבעט, פארשטייסט? סאו ס'איז א זאך וואס מען דארף ארבעטן אויף, ס'קומט נישט פון זיך אליין, איך פארשטיי וואס דיין פראבלעם איז און איך פיל מיט דערמיט, און דארפסט פשוט ארבעטן אויף צו אנקוקן דיין זאך אזוי ווי א שליחות, און און באמת פאוקעסן, נעם עס פאר א, ס'איז נישט גענוג אז דו זאלסט זאגן איך מיין נישט צו צו יענעם אריינזאגן, אויב דו הערסט איינמאל צוויי מאל דריי מאל. לוינט זיך דיך צו גיין צו לוינט זיך דיך צו טרייען עני וועג ס'קען זיין גיין צו א פראפעשענעל קען זיין איז איז אפשר וועט אים העלפן אביסל אזוי ווי די בחינה פון סופערוויזשן אדער גיי צו אנדערע וואס זענען אין סימילער פאוערפול פאזישאנס ווי דיך און און זע וויאזוי זיי דיעלן דערמיט הער פון זיי וויאזוי זיי דיעלן מיט דעם. יא יא אקעי איך וואלט צוען טאמער קומט אים אפשר אמאל א הצעה טאמער איז אפשר דאס איז נישט זיבער טאון טאמער קומט אים אויס טאמער ווייסט ער פון א אנדערע מענטש וואס איז סופער סופער פאוערפול און ער ווייסט אז מענטשן ארום יענעם פילן דיך פילן זיך אזוי קליין מצד א והנה חגבן והנה חגבן בעיניים איז זאל ער פרובירן צו גיין כאפן מיט יענעם א שמועס. און בלייבן מיט א געוויסע אווערנעס וויאזוי ער פילט בשעת מעשה, עס קען פשוט זיין אמאל אין די שיך פון יענעם צו וועם ער רעדט, צו פארשטיין וואס די פילינג דערפון איז. זייער שיין. שכוח. ר' יוסף זאב, נאך א גוט ווארט לסיום? אהממ.
געב א קוק. קוק אויף די צוויי שאלות וואס זענען אריינגעקומען, וועלכע צוויי עקן? יענער שטייט דארטן אויף די אונטן. פון די סקעיל ווי מ'רופט עס יא, לאמיר עס אנקוקן אויף די ספעקטרום, יענער איז אזוי ווי דער נעבעך דער מענטל העלט פעישענט וואס מוטשעט זיך מיט די געשוויסטער וואס האבן געזען ווי זי האט געהאט א עפיזאד, און דא שטייט דער מענטש וואס איז אין די מורא'דיגע פאוערפול פלאץ וואס ער סטראגלט אויכעט מיט די מיט די פונקט פארקערטע אישו, יא, יא, יא, ווייסט? ס'איז א גוטע עקזעמפל. פון ווי שטארק, קודם כל יעדער איינער סטראגלט, יעדער איינער סטראגלט און און איך זעה עס, איך זעה עס אין די קלינג, מענטשן מיינען אויב איך גיי האבן געלט וועט אלעס זיין אקעי, איך וועל האבן נאר גוטע קינדער, נאר שלום בית, נאר די, יעדער איינער סטראגלט, יעדער איינער ווען ס'קומט אן צו זיין פלאץ סטראגלט, און די פוינט איז וויפיל אווערנעס האסטו אין דיך און וויפיל עלאוסטו דיך צו זיין אלייוו, מינינג ס'אין די זעלבע צייט וואס דו קענסט זאגן פאר דעם וואס איז דורכגעגאנגען א מענטל העלט פראבלעם און די געשוויסטער האבן עס צוגעזען און זי פילט זיך זייער אראפגעקלאפט, אויב איך וויל יענעם מחזק זיין, נו קומט דאך אויס אז איך קען נישט מחזק זיין דעם וואס האט דעם וואס שטייט אויבן און ער מוטשעט זיך מיט זיינע זאכן, אבער די אמת איז ס'איז אינגאנצן נישט אמת, ס'איז געווען איינער פון די צדיקים האט אמאל געזאגט אז איינס זיך אונטערגעהערט וויאזוי דער צדיק איז מתפלל פאר ער האט געדארפט זאגן א גרויסע דרשה האט ער געזאגט רבונו של עולם וואס זאל איך דא טון ס'איז זיך צוזאמגעזאמלט דא א גרויסער עולם וואס וויל מיך אויסהערן,

טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, רבי יוסף זאב, לויט די ליסט, דזשאדזשינג ביי די ליסט און ווי שאלות עס זענען דא, ביסט זיכער אז דו ווילסט איך זאלל נאך זאגן די נאמבער ווי מען זאל לאזן שאלות? יא, מיכאל ס'איז אוודאי ווייל איך וועל זאגן, ס'איז דא אסאך אסאך שאלות וואס אונז קומען נישט אן צו ענטפערן, יוזשעלי, איך מיין דאס שוין אפאר מאל געזאגט דא, יוזשעלי די שאלות וואס אונז טרייען צו ענטפערן זענען אדער שאלות וואס ברענט פאר אסאך,

וואס זיי ווילן, עספעשעלי אויף מענטשן וואס פרעגן באמת קלארע שאלות. זיי גייען אייביג באקומען די די.
געוואלדיג! גרויסע שכח רבי יוסף זאב! לוקינג פארווארד צו קומעדיגע וואך. געוואלדיג!